Stori'r Tri Gŵr Doeth, Mathew, yr ail bennod. Ymhell i ffwrdd yn y dwyrain, gwelodd tri o ddynion clyfar yr un seren yn union. Y seren roedd Duw wedi'i gosod yn yr awyr pan gafodd Iesu eni. Roedden nhw'n gwybod eu bod hi'n arwydd bod brenin bach wedi eni. Roedden nhw wedi bod yn aros am y seren hon. Roedden nhw'n gwybod y byddai'n dod. Mae e yma! gwaeddon nhw. Pe byddech chi yno ar y pryd, byddech wedi'i gweld yn chwerthin a dawnsio a chanu tan y wawr. A phan gododd yr haul, dyma nhw'n paratoi'r cymelod ac yn lapio'n rhegion ar gyfer y babi. Roedden nhw am roi trysorau mwyaf gwerthfawr iddo. Aer, Thus a Mur, pethe arbennig, disglair ac arogl hyfryd arnyn nhw. Just y peth i frenin. Dechreuodd y tri gwr doeth ar eu taith. Pe byddech wedi cwrdd â nhw, byddech yn meddwl mai brenhinoedd oedden nhw. Roedden nhw mor gyfoethog a chlyfar ac yn edrych mor bwysig. Fe fuon nhw'n teithio ar eu cymelod. Dros anialwch di-ddiwedd, i fyny mynyddoedd uchel, ac i lawr i ddyffrynnoedd dwfn, trwy afonydd gwyllt a thros dir gwastad glaswelltog. Ddydd ar ôl dydd, nos ar ôl nos, am oriau, am ddyddiau lawer, am wythnosau, am fisoedd ar fisoedd. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n cyrraedd Jerusalem. Jerusalem oedd y ddinas bwysicaf a milltirodd lawer. Dyma lle byddai'r palas, ac mae brenhinoedd fel arfer yn cael eu geni mewn palas. Felly, dyna lle'r aethon nhw. Ond fe gawson nhw dipyn o sioc. Aethon nhw i weld y Brenin Herod. Bydda i e'n siŵr o wybod ble roedd y babi. Ond doedd e ddim. Mewn gwirionedd, doedd e ddim yn hoffi'r syniad o gwbl. Doedd e ddim am i neb fod yn frenin heblaw fe'i hunan. Dywedodd Cynghorwyr Herewd wrtho beth oedd wedi ysgrifennu yn ei llyfrau, yr hyn roedd Duw wedi ddweud am y brenin bach. Ewch i Fethlehem! Dyna lle byddwch yn dod o hyd iddo. Yn sydyn, dechreuodd y seren welson nhw yn y dwyrain symud unwaith eto, gan ddangos y ffordd iddyn nhw. Dilynodd y tri gwr doeth y seren allan o'r ddinas ar hyd y ffordd i Fethlehem. Arweiniodd y seren o ar hyd strydoedd y dre, heibio'r tai crand, yna i ardal flêr, yna i ardal braidd yn ucha fi, a mwy ucha fi fyth, i lawr llwybr pridd, nes iddi aros o'r diwedd uwch ben rhyw fwthyn bach. Beth oedd hyn? Nid palas oedd e. Doedd neb yn gwarchod y lle, dim gweision, na baneri, na charped coch, nag utgr, dim byd. Oedden nhw'n y lle anghywir, tybed? Neu ai dyna roedd Duw'n ei fwriadu? Ac yn wir i chi, yno yn y bwthyn, yn eistedd ar lun ei fam, Fe ddaethon nhw o hyd iddo, y brenin bach. Aeth y tri gwr doeth ar eu gliniau o'i flaen, gan dynnu pen wisgoedd lliwgar a'u carwnau aur. Plygodd y tri pennau o'i flaen, a rhoi trysorau disglair iddo. Roedd y daith oedd wedi cychwyn ganrifoedd lawer yn ôl wedi arwen y tri gwr doeth yma. Y dre fechan, y fwthyn bach, at blentyn ifanc. At y brenin roedd Duw wedi addo i Dafydd amser maith yn ôl. Ond roedd y plentyn hwn yn fath newydd o frenin. Er mai ef oedd tywysog y nefoedd, roedd e'n dlawd. Er mai ef oedd y Duw cadarn, roedd e'n fabi bach. Doedd y brenin yma ddim wedi dod i fod yn fos ar bawb, roedd e wedi dod fel gwas.